Essalowmaýkum hormatly ildeşler, men žurnalist Allamyrat Rahymow, bu gün iki müň ýigrimi nji ýylyň dokuzynjy oktýabry. Bu günki gepleşigimde men şol Gyrgyzystanda dowam edýän syýasy galagopullyk hem syýasy krizis barada birazrak gürrüň etmekçi, şoňa başardygymdan birazrak analiz bermekçi. Esasy gürrüňem şu Gyrgyzystanda soňky ýüze çykan syýasy wakalardan, Biz, ýagny türkmenistanlylar nähili sapak alyp bileris, nämeleri öwrenip bileris? Indi öňi bilen bizi begendirýän zat şu taýda gyrgyz halky indi şu garaşsyzlyk ýyllarynyň tutuş dowamynda diýen ýaly özlerini syýasy taýdan şu gynansak-da türkmenistanlylara görä has aktiw alyp barýarlar. öz talaplaryny ýerine ýetirdi bilýärler, häkimiýetlere gerek bolsa döwletiň liderlerini häkimiýetden agdary bilýärler, biz indi şuny görüp gelýäs. Indi soňky wakalara, soňky demonstrasiýalara, gozgalaňlara näme sebäp boldy? O barada-da biz geçenki gepleşigimizde birazrak gürrüň edipdik. Ýene ýatladyp geçsek, şu dördünji oktýabrda Gyrgyzystanyň parlamentine saýlawlar geçirildi. Onda-da şol Gyrgyzystanda resmi taýdan hasaba alnan 220 den gowrak partiýadan bary ýogy 16-sy gatnaşdy. Parlament saýlawlaryna şoň gatnaşmaga hukuk aldy. Oňa öz ýeterli sebäbi bar, sebäbi parlament saýlawlaryna gatnaşmak üçin şu edilýän talaplary ýerine ýetirmeli. o taýda gol toplamaly, o taýda tabşyrmaly dokumentler bar kanuna görä. Şoň hötdesinden 16 partiýa geldi. Ýöne indi saýlaw geçende-de parlamente girmäge dört bari ýogy dört sany partiýa hukuk aldy. Indi şol 16 partiýadan şol parlamente girmeli edilen, ýa-da girmäge hukuk alan 16 16 e, partiýadan şol dördüsiniň hem ikisi hökümete häzirki häkimiýete tarapdar partiýalar, hususan-da olar ýaňky ýurduň häzirki prezidenti Soronbaý Žeenbekowa tarapdar Birimdik partiýasy, ol ýaňky ýigrimi bäş prosente golaý ses aldy. Ikinji iň köp ses alan partiýalaryň birem, ikinji birem Mekenim Gyrgyzystan atly partiýa boldy. Olam hökümete tarapdar partiýa, ýöne bu partiýa şu ýurduň ozalky gümrük gullugynyň başlygynyň orunbasary hemem uly korrupsiýada aýyplanýan Raýimbek Matraimow diýilýän adamyň kontrollygyndaky partiýa diýlip hasaplanýar. Raýimbek Matraimowa-da garşy häzirki wagt jenaýat derňew işleri alnyp barylýar, ol halkara derejesinde Häzir şoňa garşy jenaýat derňew işleri alnyp barylýar. Bul adam öz döwründe şol ýurduň gümrük gullugyna ýolbaşçylyk eden döwründe 700 million töweregi pul ogurlamakda, şony daşaryk çykarmakda aýyplanýar. Indi şular ýaly ýaňky şu iki partiýa parlamentdäki orunlaryň tas ýarsyna golaýyna eýe boldular. Beýleki iki partiýanyň hem her biri ýaňky indi ýene üçünji, dördünji partiýada girdi. Olaň biri ýedi prosentden sähel gowrak sekiz prosentden biri gowrak ses aldy, beýleki biri ýedi prosentden gowrak sähel ses aldy. Galan sesler hem şol beýleki on iki sany, galan on iki sany partiýanyň arasynda paýlandy. Indi bu da bulam bu ýagdaý, ýaňky şol iki sany partiýaň şu parlamentdäki ornunyň tas ýarysyna eýe bolmagy halkyň halkyň arasynda ýa hususanam beýleki partiýalaryň tarapdarlarynyň arasynda uly nägilelik döretdi. Olar şol häzirki häkimiýetleri sesleri galplaşdyrmakda aýypladylar. Indi protestçiler şuny aýypladylar. Ýöne şu taýda ýene bir bellemeli zat bar. Olam şu geçen şu dördünji oktýabrda geçen parlament saýlawlaryna Ýewropada Howpsuzlyk we Hyzmatdaşlyk Guramasynyň ýörite synçylary baryp şoňa syn etdiler. Olaňam deslapky çykaran netijesi şol parlament saýlawlary düzgüne, kanuna laýyklykda geçdi diýen netije boldy. Şol synçylardan hiç hili nägilelik bolmady ýa protest bolmady. Emma muňa garamazdan, beýleki partiýalaryň wekilleri, şu parlamentden orun alyp bilmedik partiýalaryň wekilleri bu bilen ylalaşmadylar-da, dessine şu bäşinji oktýabrdan eýýäm köçelere çykyp, demonstrasiýa geçirip başladylar. Hasam ýagdaý Bişkek, Bişkekde, paýtagt Bişkekde dartgynly boldy. Şu taýda bäş-alty müň töweregi adam hökümet edaralaryna hüjüm edip, polisiýa bilen garpyşdy, ok atyşyklar boldy. Häzirki wagt ýaralananlaryň sany şo wakada müňe golaý diýlip hasaplanýar. Ýüzlerçe adam eýýäm keselhanada ýatyr. Bir ýaş oglunyň hem ölendigi aýdylýar. Indi häzirki wagt Gyrgyzystanyň prezidenti hem öz janynyň aladasyny edip, öz howpsuzlygynyň aladasyny edip, halk köpçüliginden gizlenmegini dowam etdirýär. Premýer-ministr, ýurduň premýer-ministri otstawka gitdi. Başga-da hökümet işgärlerinden ençemesi şol halkyň basyşyna çydaman, gorkup otstawka gitdiler, wezipelerinden el çekdiler. Muň üstesine-de ýaňky demonstrasiýa geçirýän halkyň basyşy esasynda Gyrgyzystanyň Merkezi saýlaw komissiýasy şol geçirilen parlament saýlawlarynyň netijesini güýçsüz diýip yglan etdi. Indi täzeden saýlaw geçirmeli bolup dur. Indi şu şu taýda bir tarapdan öwrenmeli zat näme? Sapak almaly zat näme? Öwrenmeli pozitiw zatlar näme? Öwrenmeli pozitiw zatlar umuman ýaňky belleýşim ýaly aktiwligi, gyrgyz halkynyň, Gyrgyzstanyň halky syýasy taýdan aktiwligi, gerek ýerinde öz hak-hukugyny gorap, köçä çykyp, şony talap edip bilmegi. Ýöne indi beýleki tarapdan häzirki bolup duran zatdan ýaňky bir hemme hemme şu Gyrgyzstandaky soňky umuman garaşsyzlyk ýyllarynda bolup geçen syýasy öwrülişiklere pozitiw daýdan baha bermegem mümkin däl. Hemme taraplaýyn oňyn ýa şu gowy boldy diýmegem mümkin däl. Näme üçin? Şu taýda bir esasy bellemeli zat şu biz öň ozalky gepleşigimizde-de belläp geçipdik-de, şu biziň sapak almaly diýýän, ýa biziň öwrenmeli diýýän, ýa-da demak, Günbataryň demokratik prinsiplerini biz Merkezi Aziýa ýurtlarynda, hususan-da Türkmenistanda şony ulanyp bolarmy, şony ornaşdyryp bolarmy diýen temalara biz garap geçipdik, geçen gepleşiklerimiziň käbirinde. Şonda-da biz şu alar ýaly zat bolsa almaly, ýöne öz ýagdaýymyza görä, türkmeniň öz däp-dessuryna görä, öz psihologiýasyna görä alar ýaly zady almaly, Eger ulanyp bolmajak zatlar bar bolsa, ony hökman ulanjak bolup durmalylar diýlen pikirlerem orta atyldy. Indi Gyrgyzystanyň şertinde şu biziň diýýän demokratiýamyz, Günbataryň demokratiýasy nähili işleýär, şol işläp bilýärmi talaba laýyk? Gynansak-da, şol demokratik prinsipler Gyrgyzystanda işlänok. Ýeterlik derejede işlänok. Olam näme, nämede ýüze çykýar? Indi prosta ýene häzirki wakadan mysal alyp göreliň. Häzir ine bir 5-6 müň adam paýtagt Bişkegiň merkezine çykdylar-da, hökümet edaralaryny basyp aldylar. Hatda parlamentiň binasynyň içinde o ýanky içini otladylar. Onsoňam şem gelen adamlary bular urup ýençýärler. Hatda şolaryň içinde urup ýenjilen žurnalistler bar, çinownikler bar. Buň üstesine Bular türmede oturan, jenaýatçylykda aýyplanyp türmä basylan eýýäm çinownikleri türmeden çykardylar. Olaryň hatarynda ýurduň ozalky prezidenti Almazbek Atambaýew hem bar. Mundan daşary ozalky ýurduň premýer-ministrleri Sapar Isakow, Žanturo Satybaldiýew ýaly adamlar bar. Munuň daşyndan birki sany tutuklykda oturan deputatam çykardylar. Indi şu demonstrasiýa çykan adamlaň şu türmede oturan adamlary türmeden çykarmaga haklary barmy? Eger şolar hakykatdanam bikanun basylan bolsa türme onda buňam öz prosedurasy bar. Onda täzeden şo şolaň işine täzeden garalmagyny talap edip suda prokuratura ýüz tutmaly. Täzeden derňew işlerini geçirmeli. Bu zatlar kanuna görä edilmeli. Emma bular nädýär? Diňe bir häzirki wagt ýüze çykanok şular ýaly wakalar. Şu geçenki demonstrasiýalarda-da, indi şundan birnäçe ýyl ozalky bolup geçen demonstrasiýalarda-da halk gozgalanyna-da halk näme diýýär? Şu öz özleriniň ýaňky gowy görýän, ýaňky özleriniň özlerini şolaryň tarapdary diýip hasaplaýan çinownikler barýarlar-da türmeden alyp çykýarlar. Türmä basyş görkezip. Ýa-da hatda şeýle wakalar boldy. şol sud diňlenişigi geçip durka, sud prosesi geçip durka, haýsydyr bir çinownigiň tarapdarlary suduň jaýynyň içine kürsä urýarlar-da, barýarlar-da, şo taýdan şol öz adamsyny alyp çykýarlar. Muňa sudam hiç zat edibilenok, polisiýa-da hiç zat edibilenok, gorkup batyryny bilenok, prokuratura-da hiç zat edibilenok. Indi indi siziň aýtmagyňyz mümkin, nä häzirki korrumpirlenen hökümet Belki adalatsyz basandyr bir adam bul adamlary, belki şolar ýaly çäre ulanmak ýerliklidir diýip pikir etmegiňizem mümkin käbirleriňiz. Indi şuň üçin bir mysal getireýin-de. Indi Almazbek Atambaýew şu ýylyň iýunynda on bir ýyl türme tussaglygyna höküm edildi. Oňa indi näme aýyplama bildirildi? Almazbek Atambaýew ýurduň ozalky prezidenti alty ýyllap, ýagny iki müň on birinji ýyldan iki müň on ýedinji ýyla çenli ýurda ýolbaşçylyk etdi. Şo döwürde-de şol indi şol wezipesinden gidenden soň resmi ýagdaýda gidenden soň şol ýurduň başyna täze gelen häkimiýetler oňa garşy jenaýat işini gozgadylar, oňa da korrupsiýada aýyplama bildirdiler. Ýöne Almazbek Atambaýew şol suduň çakylygyny, çakylygyny äsgermezlik edip, sud prosesine hiç hili gatnaşmady. Netijede-de ýörite polisiýa işgärlerini iberip, ýörite hukuk goraýjy işgärleri iberip, ony suda getirmek kararyna gelindi. Emma polisiýa işgärleri şo taýyp baranda, Almazbek Atambaýewiň tarapdarlary bu jaýynyň daşyny gurşap alyp, müňlerçe adam şo polisiýanyň şo taýyp barmagyna-da ýol bermediler. Şony suda gatnaşdyrmaga ýol bermän, şoň öňünde bökdençlik döretdiler. Şo sebäpli hem ertesi güni Almazbek Atambaýewiň öýüniň öýüne tarap iki müň töweregi OMON-yň işgäri sürüldi. O taýda-da atyşyklar ýüze çykdy. Almazbek Atambaýewiň tarapdarlarynyň arasynda, şo tarapdarlary bilen ýaňky OMON-yň işgärleriniň arasynda atyşyklar ýüze çykdy. Olaryň elinde ýara boldy. Almazbek Atambaýewiň tarapdarlarynyň elinde. Muň üstesine Almazbek Atambaýewiň özem öýünde ýarag saklap, eline ýarag alyp, ok atyp, ýaňky garşylyk görkezdi. Şol atyşyklaryň barşynda-da OMON-yň komandiriniň orunbasary, bir ofiser okdan aradan çykdy. Soňam ahyrky netijede Almazbek Atambaýew tussag edilip äkidildi. Indi buňa bu wakadan soň diňe bir korrupsiýada däl, ýa-da hökümete garşy ýaragly gozgalaň etmekde, ýarag saklamakda hemem ýarag ulanmakda-da aýyplama bildirildi. Indi şuň özi jenaýat dälmi? Buň özi agyr jenaýat. Şoň netijesinde-de sud oňa on bir ýyl türme tussagyny berdi, şu ýylyň tomsunda. Indi oň tarapdarlary häzir häzirki mümkinçilikden peýdalanyp, gozgalaň turzup, türmä baryp, şony häzir boşadýarlar. Oňam egindeşlerini, ozalky egindeşlerinem boşadýarlar. Ine, şular ýaly zadyň özi eýýäm hiç hili demokratiýaň alamatyndan habar berenok. Muň üstesine, Žurnalistleri urup-ýençmek ýaly häzir wakalar gidip dur. Olar ýaňky bu gozgalaňçylar nähili žurnalistleri urup-ýençýärler? Nämede aýyplama bildirýärler bu žurnalistlere? Şu žurnalistler näme üçin şulaň tarapdarlaryny tankyt edenmi üçin öz döwründe? Ýa-da aýdaly, birini öwenmi üçin beýlekisini hem tankyt edenmi üçin şular ýaly zatlarda aýyplaýarlar? Eýýäm muň özem söz azatlygyna bolan basyş. Ine şu wagt men indi häzir ýatlaýan-da, biziň oppozision liderlerimiziň arasynda-da häzir ynha, sähel tankyt etseň, aý pylanyny meni tankyt etdiň, e, pylanyny aýagyndan asmaly. Näme üçin bizi tankyt edýär? Ýa-da ynha birki üç günlükde DBT-iň lideri Myrat Gurbanow çykyş edip otyr. Şundan beýläk diýýär, öz tarapdarlaryna ýüzlenýär. Şundan beýläk diýýär, kim diýýär, kim diýýär oppozisiýany tankyt etse, şony diýýär, e, prezident, ýaňky diktator e, Berdimuhamedowyň tarapdary diýip hasap edeliň diýýär. Tankytlar goý diýýär bärde bolmasyn ýurduň içinde bolsun diýýär. Şuň özi nämäni görkezýär? Diýmek şul adamlar şu biziň hatda oppozision liderler diýýänimizem söz azatlygyna taýýar däl. Söz azatlygyna çydap bilenoklar. Diskussiýalar açyk diskussiýalar çydap bilenoklar. Olar nämä çydaýar? Şul bilen aýdýan zadyny hatda boş wadalaram berse ýa birhili dowuka laýyk gelmeýän hereketlerem etse, ýalan sözleselerem bulary tankyt etmek bolanok, bular diňe bulara diňe sorag bermeli, mylaýym soraglar bermeli, geljekde nähili işler etjek, geljekde siz halky ýaňky ýurdy nädip ösdürjek diýen ýaly siz soraglar bermeli, ýöne tankyt etmeli däl bulaň işini. Tankyt etseň bular aýdýar, sen onda halkyň duşmany, sen onda prezidentiň tarapdary diýip saňa eýýäm ýarlyk dakýarlar. Ine şular, şular ýaly şuň özi nämäni görkezýär? Erteki gün ýurduň içine barlaýanda-da ine şularam häkimiýetiň başyna geläýen ýagdaýynda žurnalistlere şular nähili çemeleşjegini eýýäm häzirden görkezýär. Bu taýda diňe gürrüň men hakda gidenok, ýa bir iki sany başga žurnalist hakda gidenok. Gürrüň umuman metbugat azatlygyna hem-ä söz azatlygyna bolan şularyň garaýşyny görkezýär. Şu wagt häzirden söz azatlygyna, metbugat azatlygyna, açyk diskussiýalara çydamaýan adam ýurduň içine baryp häkimiýeti ele alan ýagdaýynda şolar çydar öýdüp pikir etmeklik gaty ýöntem pikir, gaty syýasy taýdan köre-körlük. Şular ýaly boş wadalara, şular ýaly ýerliksiz logika laýyk gelmeýän wadalara, aldaw ýaňky hit ýaňky hilegärliklere ynanýan adamlaram özleriniň kör zehindigini, syýasy taýdan düşünjesizdigini görkezýär. Eýýäm şo zatlary, şo medeniýeti, söz azatlygyny eýýäm häzirden başlamaly. Men şoň üçin aýdyp gelýän, yzygiderli aýdyp gelýändir. Tankytdan gorkýan adam diýmek, gorkýan adama diýmek gorkar ýaly zat bardyr. Özi tankitden gorkar ýaly zady ýok bolsa, eger yzynda gizlär ýaly zat ýok bolsa, hapasy ýok bolsa, onda ol adamyň tankitden gorkmagy üçin hiç hili esasam ýok. Biz ene şoňa düşünmeli. Indi Gyrgyzystandaky wakalardan biz häzir nämäni görýäs? Ýaňky aýdyşym ýaly, şu taýda-da söz azatlygyna hiç hili çydamlylyk ýok. Sähel şular ýaly mümkinçilik ýüze çykýar, ol haýsydyr bir syýasatçynyň tarapdarlary žurnalistleri ýenjip otyr, kimdir biri olaň edýän hereketini sähel tankyt etjek bolsa, şolar sähel bir bellik etjek bolsa, olara-da hüjüm edip otyrlar. Bu hiç hili demokratiýanyň alamaty däl, bu anarhiýa. Anarhiýa. Onsoňam indi birazajyk buň taryhyna ser salalyň. Nädip Gyrgyzystanda näme üçin yzygiderli ýagdaýda ýöne şular ýaly syýasy durnuksyzlyk ýüze çykyp dur? yzygiderli hiç hili şu ýurtda bir şun ýaly bir bögüşeňlik döräp bir nähilem bolsa bir durnukly ýagdaýyna syn etjek bolýas bolýyn. Bir tarapdan begendirýär halkyň aktiwligi ýaňky aýdyşym ýaly. Ýöne beýleki tarapdan şular ýaly halk ýöne edenini edip dursa, özem bary ýogy bir müň, bir bäş-alty müň adam çykýar-da, häkimiýet edaralaryny basyp alyp otyrlar. Ol hökümediň edaralaryny ýakyp otyrlar, häkimiýediň çinowniklerini ýenjip otyrlar, türmedäki öz islän adamlaryny türmeden çykaryp otyrlar. Bular ýaly zat alada döretmeli. Diýmek onda şu gyrgyz halky demokratik prinsipler boýunça ýaşamaga şolar entek taýýar däl. kanuna boýun elmäge, egmäge taýýar däl. Eger olar kanuny basgylap oturan bolsa, sebäbi hemme zat kanuna laýyklykda edilmeli, ediljek bolsa bu işler, nägilelikler bildiriljek bolsa. Hawa, eger kanuny ýol bilen edip bolmaýan bolsa, bundam ýaňky gozgalaňam turmaly, demonstrasiýada turmaly, bu hakda hiç hili gürrüň ýok, eger kanuny ýol bilen edip bolmaýan bolsa. Ýöne şonam, şonda-da şol gozgalaňyň netijesinde soň, soňky ýüze çykýan wakalara syn edýän welin, Ýaňky ýaly edenetlilikler eýýäm bu belli bir derejede gorkuzýan zatlar. Indi birazajyk şol Gyrgyzystanyň öz ýakyn taryhyna göz aýlalyň. Nädip, näme üçin şular ýaly yzygiderli ýagdaýda bu gozgalaňlar, e, nägilelikler, syýasy durunlyk, durnuksyzlyk ýüze çykyp dur e, bu ýurtda? Öňi bilen şol Gyrgyzystanyň ýakyn taryhyna syn etjek bolsak, şo prezident bular ýa ýurdy haýsy prezidentler, kimler dolandyrdy? Başda Gyrgyzystanyň döwlet lideri hökmünde eýýäm tek sowet häkimiýeti ýyllarynda, soňky ýylynda, ýyllarynda da ýani oktýabr aýynyň 27-sinde 1990-njy ýylda Askar Akaýew şo döwürde prezident hökmünde wezipä bellendi, olam ýöne indi Sowet Soýuzy döwründe tek Sowet Soýuzy dowam edip durka, Gyrgyzstan, Gyrgyzstanyň Ýokary Soweti ýörite prezidentlik wezipesini girizdi. Şoňa-da şu Ýokary Sowet, şu döwürdäki Ýokary Sowet şu wezipäni Askar Akaýewi belledi. Ýöne Gyrgyzstan, ýaňky SSR darganyndan soň Gyrgyzstan Sowet Soýuzynyň düzüminden çykandan soň bir müň dokuz ýüz togsan birinji ýylyň oktýabrynda täzeden prezidentlik saýlawlaryny geçirip, şonda ýene-de täzeden e, Askar Akaýewi şo prezidentlik wezipesine saýlady. Eýýäm halkyň ses bermegi bilen, indi ýokarky sowetiň dälini. Şondan soň hem şo wezipede Askar Akaýew 1991-nji ýyldan e, tä ýanky iki müň bäşinji ýyla çenli on dört ýyllap ýurduň lideri bolup oturdy. Liderlik etdi. Ýöne şol aralykda-da eýýäm Askar Akaýewiň döwründe kanun bozmalara-da ýol berildi. Indi öňi bilen şo taýda näme edildi? Şo togsan birinji ýylyň oktýabrynda geçirilen prezidentlik saýlawlaryndan soň şol Askar Akaýew bäş ýyl prezidentlik wezipesinde oturyp, soň ýene-de täzeden saýlawlara gatnaşmalydy. Özem konstitusiýa laýyklykda iki iki gezek prezident saýlanmaga haky bardy. Ýöne bu näme etdi? Bäş ýyl wezipesinde oturmady-da, şo togsan birinji ýylyň oktýabrynda saýlanandan soň, eýýäm togsan bäşinji ýylyň dekabrynda, ýagny bary-ýogy dört ýyl geçenden soň ýurtda täze prezidentlik saýlawlaryny yglan etdi, prezidentiň özi. Indi bu näme üçin etdi? Dört ýyldan soň prezidentlik saýlawlaryny geçirmegi karar etdi. Özi inisiatiwa bilen çykyş etdi. Sebäbi özüniň syýasy garşydaşlaryna pursat bermejek bolup etdi. Sebäbi togsan altynjy ýylda geçirilmeli-de hakykatynda ýaňky saýlawlar welin togsan altynjy ýylyň ahyrynda geçirilmeli saýlawlary ol togsan bäşinji ýylyň ahyrynda geçirdi-de ýene-de özi ikinji möhlete prezident saýlandy. Indi soň şol öz syýasy garşydaşlarynyň taýýarlyk görmegine mümkinçilik bermezlik üçin şolar ýaly rewanşistik hereket etdi. Ýöne soňam indi ikinji möhlete saýlandy. Ikinji möhletem oň iki müňünji ýylyň ahyrynda tamamlanmalydy. Olam ýaňky ikinji möhlete-de ikinji möhleti tamamlandy. Indi ondan soň wezipesinden gitmeli, sebäbi konstitusiýa laýyklykda Gyrgyzystanyň prezidenti bolup şu şu wagt şu döwürdäki konstitusiýa laýyklykda Gyrgyzystanyň prezidentligine bir adam iki möhletden köp saýlanyp bilinenok. Ýöne näme üçindir Askar Akaýew gitmek islemedi, ikinji möhleti tamamlanandan soňam ýene-de özüniň kandidaturasyny dalaşgärleň hataryna goşup ýene-de dalaş etdi. Ýöne bu taýdan indi halk köpçüliginiňem öz günäsi bar. Şol şu Askar Akaýewiň şu meselede Konstitusiýanyň düzgünlerini bozýandygyna garamazdan, halk oňa ýene-de ses berdi-de, halk ony goldady. Ýetmiş dört prosentden gowrak ses alyp, Askar Akaýew iki müňünji ýylda ýene üçünji möhlete prezident boldy. Indi Askar Akaýewiň prezidentlik möhleti iki müň bäşinji ýylyň ahyrynda tamamlanmalydy, oktýabryň töwereginde. Ýöne Askar Akaýew indi üçünji möhletde has hem eden-etdilik edip başlady. Ýaňky öz garyndaşlaryny eýýäm syýasata çekip başlady. Oň gyzy, ýaňky e, Bermet Akaýewa Alga Gyrgyzstan diýlen bir syýasy partiýa ýolbaşçylyk edip, şol eýýäm 2005-nji ýylyň fewralynda e, geçirilen parlament saýlawlarynda şoň partiýasy iň köp ses alan partiýalaryň biri boldy-da, parlamente girdi. Muň daşyndan Askar Akaýewiň ogly Aýdar Akaýew hem parlamente girdi, baş, özbaşdak bir kandidat hökmünde. Şeýtdi-de, bi Askar Akaýew öz garyndaşlaryny eýýäm, öz, öz çagalaryny eýýäm parlamente salyp, oň daşyndan hem başga-da wezipeleri hem öz klanlarynyň arasynda paýlap başlady. Bu ýagdaý hem halkyň arasynda nägilelik döretdi. Ýaňky şol parlament saýlawlarynyň geçirilmeginiň özi nägilelik döretdi-de, Üstesine-de, halkara synçylaram muňa negatiw baha berdi. Şol iki müň bäşinji ýylyň fewral-mart aýlarynda iki tapgyr geçirilen parlament saýlawlaryna. Muňa-da nägilelik bildirip, halk aýaga galdy. Şol halk gozgalaňy ana şo ilkinji uly halk gozgalaňy şo iki müň bäşinji ýylyň martynda ýüze çykdy. Olam Tülpan rewolýusiýasy, eger ýadyňyzda bolsa, şol şol rewolýusiýa Tülpan rewolýusiýasy ýa-da Çigirlem rewolýusiýasy diýip atlandyryldy. Ýöne şonda köp synçylar buňa meçew beren güýçleň, ýaňky Günbataryň hem güýçleriniň bolandygyny aýtdylar. Ýöne şoň netijesinde Askar Akaýew öz prezidentlik, üçünji möhlet prezidentlik e, wezipesinden, möhletinden öň gitmäge mejbur boldy. Soňam öz gaçyp ataly galdy. Orsýetden gaçyp, Orsýete gaçyp atdy-da, gaçyp ataly galdy. Häzirki wagtam mana şol Orsýetde ýaşap otyr. Indi häkimiýet başyna-da şonda iýun aýynda, iýul aýynda geçirilen prezidentlik möhletinden öň prezidentlik saýlawlarynda Kurmanbek Bakyýew ýeňiş gazanyp, prezident bolup geldi. Indi Kurmanbek Bakyýew hem şol konstitusiýa laýyklykda bäş ýyl, bäş ýyl iki möhlet oturmaga ýaňky haky bar. Ýöne bunam Asgar Akaýewiň oýnan oýnuny oýnady. Bu näme etdi? Şol indi iki müň bäşinji ýylyň iýulynda prezident saýlandy. Indi indiki prezidentlik saýlawlary iki müň onunjy ýylyň tomsunda geçirilmeli bolsa, bu iki müň dokuzynjy ýylyň iýulynda möhletinden öň prezidentlik saýlawlaryny yglan etdi. öz inisi şol özi inisiatiwa görkezdi, muňam tarapdarlary ony golladda. Iki müň dokuzynjy ýylyň eýýäm iýulynda täzeden prezidentlik saýlawlary, möhletinden öň prezidentlik saýlawlary geçirildi. Onda-da ýene-de Kurmanbek Bakyýew sesleň köplügini aldy-da, ikinji möhlete prezident saýlandy. Näme üçin etdi? Bunam edil Askar Abak Akaýewiň öz döwründe edişi ýaly, öz syýasy garşydaşlarynyň taýýarlyk görmegine, agitasiýa-propaganda işlerini halkyň içinde geçirmegine şoňa ýol bermezlik üçin, şoňa şolaryň taýýarlanyp ýetişmezlikleri üçin şolar ýaly möhletinden öň saýlaw geçirme geçirmeli etdi-de, eýýäm ikinji möhlete geçdi. E, eýýäm prezidentligi ikinji möhlete eýýäm el aldy. Indi e, buň bilen hem çäklenmekde Askar Akaýew hem ýanky e, Gurmanbek Bakyýew hem ýanky Askar Akaýewiň edişi ýaly öz garyndaşlaryny, öz klanlarynyň wekillerini wezipelere çekip başlady. Onam şu Gyrgyzstanda ol şu Gyrgyzstanyň betbagtçylygy näme? Bularda ýaňky demirgazyklylar günortalylar diýlen bir düşünje bar. Özleriniň bir hili klanlyk düşünjeleri bar. Şo taýda kim haýsy regiondan lider bolup gelse, şol regiondan eýýäm e, wezipeleri adamlary çekip başlaýarlar. Öz e, klanlary, öz garyndaşlary hem däl, diňe bir oň bilen hem çäklenmeýän öz regionlaryndan adamlary çekip başlaýarlar. Indi şol Gurmanbek Bakyýewiň hem günorta regionynyň wekili hökmünde şo özüniň eden hereketi halkyň içinde nägilelik döretdi. Şo günortadan adamlar köp çekip başlady. Üstesine öz ýaňky öz e, çagalaryna da wezipe berdi. Bulam näme getirdi? Şoň eýýäm 2009-njy ýylda gaýtadan prezident saýlanandygyna garamazdan, eýýäm 2010-njy ýylyň başynda halk aýaga galdy. Buň eden etdirigine protest bildiripdi. Ýene-de edil häzirki edilişi ýaly Bişkekde müňlerçe adam demonstrasiýa çykyp, hökümet edaralaryna hüjüm edip başladylar. Esasy hüjüm edilen edara-da parlament binasy bilen hökümetiň ýa-da ministrler kabinetiniň binasy boldy. Kurmanbek Bakyýew hem muňa öňünden taýýarlyk görüp, ýaragly adamlary, snaýperleri ýaňky binalaryň ýokaryna ýerleşdirip, gorag yglan etdi. Netijede-de ýaňky hüjüm eden demonstrantçylar şol haýatlaryň üstünden aşyp parlament binasyna hüjüm etjek bolanda at atyşyklar ýüze çykdy ýa-da snayperler şu protestçilere garşy ýarag ulandylar şol şol şo döwürdäki maglumata görä şonda şo wakada 80-den gowrak adam atylyp öldürildi bu atyşygam halk gozgalaňyny gaýta ürküzmän basyp ýatyrman halkyň hasam möwjemegine, ýaňky gahary-gazabyny hasam möwjemegine getirdi-de, ýaňky hökümet edaralary protestçiler tarapyndan basylyp alyndy, od, ýaňky oda berildi, zat edildi. Bu wakada-da ýene-de Gurmanbek Bakyýew öz regionyna gaçyp gizlenmäge mejbur boldy. Indi şol 2010-njy ýylyň şol fewralynda bolan e, ýaňky aprelinde boldy da bu wakalar. Mart aprelinde boldy bu wakalar. Şol 2010-njy ýylyň ýaňky şol ýazynda bolan bu wakalarda gaty uly edenetlilikler boldy. Gaty uly bulagoýçulyklar ýüze çykdy. Ol ýerli gyrgyz halky diňe bir syýasy şygarlary, şygarlary öňe sürmek bilen çäklenmän, etniki ýigrenç bilen hem ýaňky käbir regionlarda şu taýda ýaşaýan etniki özbeklere garşam hüjümleri amala aşyrdylar. Netijede şu günorta regiondaky Oş hem Jelalabat şäherlerinden 400 müň töweregi özbek bosguny Özbegistanyň territoriýasyna bosup çykmaga mejbur boldy. Şu taýda da müňlerçe jaýlar, ýaşaýyş jaýlary oda ýakyldy, ýumruldy, weýran edildi. Etniki ýigrenjiň netijesinde şu zatlar ýüze çykdy. Indi buňam öňüni köp wagtlap almaly boldy. Üstesine şo döwürde käbir adamlar ýerleri, döwlete degişli ýerleri basyp alyp, eýýäm öz emläklerine öwrüp başladylar. Indi halkyň gozgalaňy şular ýaly gozgalaňy ýüze turan, ýüze çykan ýagdaýynda ýene-de bir ýaňky göz ilýän zat bar-da, hukuk goraýjy işgärleri gorkýarlar, öz janlaryna gorkýarlar-da, öz hukuk ýaňky borçlaryny ýerine ýetirmekden çekilýärler. Häzirki wagtam şolar ýaly ýagdaý bolup dur. Ine, häzir gozgalaň şolar edenlerini edip, çinownikleri ýenjip otyrlar, žurnalistleri ýenjip otyrlar, türmedäki, ýaňky türmä basylan jenaýatçylary türmeden çykaryp otyrlar welin, hukuk goraýjylaryň hiç biri häzir goşulyp bilýän däldir. Sebäbi şol halkyň gahry-gazabyndan gorkýarlar, halkyň eýe görüp dur, halk hiç hili kanuna-da boýun egenok, düzgüne-de boýun egenok. Ol hukuk goraýjy işgärlerimiz janlaryndan gorkýarlar. Ine, şeýdibem kanun işlemegini bes edýär. Şol iki müň onunjy ýylyň şol ýazynda ýüze çykan wakadan soň şony durnuklylaşdyrmak üçin gaty köp wagt gerek boldy. Wagtlaýyn döredilen hökümete. Şol wagtam wagtlaýyn hökümet döredildi-de, oňa-da şu ýurduň ozalky daşary işler ministri Uroza Otunbaýewa bellendi, ýa-da wagtlaýyn hökümetiň ýolbaşçysy. Şol şolar hem gaty köp çäre görmeli boldy. birnäçe ýaňky bir ýyla golaý edilen işleriň netijesinde ýaňky özbek Özbegistana botup çykan ýerli etnik özbekler yzyna gaýtarylyp getirildi. Ýöne olara hiç hili kompensasiýa tölenmedi, olaryň jaýlary weýran edildi, bularyň köpüsiniň ýakyldy, emläkleri ýok edildi. Ýöne şular ýaly tragik, tragiki wakalar hem boldy. Köp onlarça adam öldi şu wakada. Şu etniki çaknyşyklaryň netijesinde. Indi Ýöne bir pozitiw şu taýda bolan bir zat, olam ýaňky wagtlaýyn hökümet inisiatiwany öz eline alyp, Roza Otunbaýewaň ýolbaşçylygynda bir ýarym ýyl ýaly şol Gyrgyzystanyň Gyrgyzystana ýolbaşçylyk etdi. Şu döwürde-de ýaňky wagtlaýyn hökümet Gyrgyzystanyň täze konstitusiýasynyň taslamasyny işläp düzdi. Ýadyňyzda bolsa, menem öz geçenki çykyşlamda birnäçe gezek nygtap geçipdim. Türkmenistanyň içine barylan ýagdaýynda, aýdaýly, oppozision güýçler Türkmenistanyň içinde häkimiýeti ele alyp bilen ýagdaýynda, Türkmenistanda-da wagtlaýyn koalision hökümet döredilmeli diýen ideýany men aýdyp gelýän. Şonda-da men aýtdym, indi häzir Berdimuhamedowyň döwründe, Nyýazowyň döwründe Türkmenistanyň Konstitusiýasy näçe gezek üýtgedildi, üýtgetmelere özgertmelere sezewar edildi. Muň hem öňüni alyp bolanok. Ine, soňky nemänem özüňiz wakany özüňiz bilýäňiz. Halk maslahatynda, ýigrimi bäşinji sentýabrda geçirilen Halk maslahatynyň özi birinjiden-ä bikanun, sebäbi Halk maslahaty diýilýän organlar ol ýerli organlar. Men Konstitusiýa salgylaryny hem görkezipdim, şo Konstitusiýanyň maddalaryny. Halk maslahaty diýip ýokary organ, saýlaw organy ýok. Bular näme etdiler? göýä hamala Halk Maslahaty diýen bir ýokary saýlaw organy bar ýaly edip, adamlary uly Türkmenistanyň derejesine, döwlet derejesine derejesinde maslahata ýygnan ýygnadylar-da, şolara sala salan bolýarlar. Bular ýaly düzgün Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň ozalky nusgasynda-da hiç ýerinde agzalanok. Halk maslahaty diýilýän organ, organa hiç hili sala salynmak üçin esas ýok. Oň pikirinem diňlemeli däl bu meselede. Bu meseläni kim çözüp bilýär diňe parlament çözmeli. Parlamentem ony şu Türkmenistanyň ýaňky şu täze kanunyny, täze konstitusiýasyny üýtgetmeleri, şoňa girizilen üýtgetmeleri gysga wagtyň içinde göni bir günüň içinde şol ine telewideniýede görkezilip dur şu halk maslahatynyň gidişi welin Berdimuhamedow näme diýen bolýar? Ine biz diýýär geliň indi diýen bolýar. parlamentiň diýä kararyna garaşalyň ne parlamente parlament häzir diýä garap otyr diýä şo giriljek üýtgetmelere goşmaçalara diýä häzir hem diýä biz şolaň kararyna garaşýas diýen bolýa yz ýany bilen hem türkmen habar gullugy e, inha parlament diýä gutarnykly karary geldi şol ýa Türkmenistanyň Konstitusiýasyna girilen hemme üýtgetmeleri e, kabul etdiler, tassykladylar. Ine deputatlarymyz diýibem onam ýene-de prezidentiň gol çekmegine ugradan bolýar. Bular ýaly proses Türkmenistanyň ýurduň konstitusiýasyna üýtgetme girizmek, goşmaça girizmek diýilýän zadyň özi gaty çynlakaý zat. Gaty möhüm mesele. Ol ýöne bir bir sagadyň, ýarym sagadyň içinde kabul edilmeli, amala aşyrylmaly iş däl ol. Ol aýlaryň dowamynda maslahat geçirip, sessiýalar geçirilip, çekeleşilip kabul edilýän zat. Nähilem bolsa bolymeniýe demokratik ýurtlarda şolar ýaly praktika görkezilýär. Emma Türkmenistanyň ine şu wagtky bolup geçen wakasyna seredýän welin, şo taýda bary-ýogy ýene birnäçe munduň içinde, o köp wagtam geçenok, şo taýda yzygiderli Türkmenistanyň Türkmen habar gullugy görkezip dur. Hawa. Berdimuhamedowam aýdan bolýar, ynha diýýär, Mejlisiň häzir garamagyna hödürledik, häzir diýýär, Mejlisiň deputatlary häzir sereder-de, onuň kararyny bize gönderer diýýär. Yzýany bilenem ýene-de şo edil şo ýygnagyň dowam edip duran wagty, halk maslahatynyň dowam edip duran wagty, indi diýýär, deputatlarymyz diýýär, Konstitusiýa girizilen ähli üýtgetmeleri, özgertmeleri, özgermeleri diýýär, özgertmeleri kabul etdiler, tassykladiler, indi meň diýen bolýar, gol çekmegimi ugratdylar diýerek etdiň, Alyýewem dessine gol çekip goýberdi. Ana şeýdibem, birnäçe munduň içinde şo mesele şular ýaly möhüm mesele çözüldi. Indi men buny näme üçin aýdyp otyryn? Şol şulan şeýdip ýaňky bir spektakl gurnap, bir sahna gurnap edip oturan zady, şo konstitusiýa bilen baglanyşykly edip oturan zadyny biz ýatyryp bilýär. Biz diýmek bilen oppozision güýçleri göz öňünde tutýan. Geljekde şol edilmeli işleň iň birinji ilkinji nobatda edilmeli işleň biri şol. Türkmenistanyň täze konstitusiýasyny işläp düzmeli, şo taýyp barlan ýagdaýynda on bu meselede-de ýaňky Gyrgyzystanyň şo ýakyn taryhyndan nusgalarlykda zat bar. Olam näme şo ýaňky aýdyşym ýaly iki müň onunjy ýylda, onunjy ýylyň aprelinde Gyrgyzystanda wagtlaýyn hökümet döredilende, geçiş hökümet döredilende, şonda şo bir ýarym ýylyň dowamynda şol wagtlaýyn hökümet, özem kowalision hökümet, dürli partiýanyň wekillerinden durýan hökümet, şo taýda Gyrgyzystanyň Konstitu täze Konstitusiýasynyň nuslu nusgasyny taýýarladylar. Soňam ony ýigrimi ýedinji iýunda, şo ýylyň, iki müň onunjy ýylyň ýigrimi ýedinji iýunynda ählihalk referendumyna goýdular. Halkam şonda köpçülikleýin, aglaba halkyň köpçülikleýin sesi bilen olam kabul edildi, tassyklandy. Şondan soňam esasy girilen üýtgetme nämeden ybarat boldy? Üýtgetmeler köp boldy, ýöne esasy bir zat, şol prezidentiň islendik adamyň prezident saýlanmaga bolan hukugy çäklendirildi. Olam nähili edildi? Mundan ozal bir adam iki möhlete, bäş ýyllyk, bäş ýyllap iki möhlete prezident saýlanyp bilýän bolsa, indi bir adam diňe bir möhlete saýlanmaly edildi. Olam diňe alty ýyl möhlet bilen bir gezek saýlanýar, gaýdyp şol bir adam ikinji gezek prezident saýlanmaga şol bir adamyň hukugy ýok edildi. Şoň netijesinde-de iki müň on birinji ýylyň Ahyrynda oktýabrynda Almazbek Atambaýew şo taý şonda geçirilen täze prezidentlik saýlawlarynda ýeňiş gazanyp, döwlet lideri boldy, prezidentlik wezipesini eýeledi. Olam öz oturmaly möhletini oturdy. Iki müň on birinji ýylyň oktýabryndan iki müň on ýedinji ýylyň ahyryna çenli oturdy. Soňam oň ýerine şol häzirki prezident Soronbaý Žeenbekow geldi. Indi Soronbaý Jeenbekow şo döwürde özüni Almazbek Atambaýewiň egindeşi hökmünde alyp baranam bolsa, häkimiýet başyna gelen badyna eýýäm indiki ýyl, iki müň on sekizinji ýylda Almazbek Atambaýewe garşy hemem şo käbir egindeşlerine garşy jenaýat işini gozgatdy-da, indi şoň inisiatiwasy bilen edilen zat. Indi onda-da Almazbek Atambaýew özüne bildirilýän aýyplamalary ret edip, hatda suda-da gatnaşmady, özüni görkezme bermäge-de barmady, başda şaýat hökmünde çagyrylanam bolsa. Ahyrky netijede-de ýaňky ýagdaý şol Almazbek Atambaýewiň ýaňky suduň görkezmelerini, prokuraturaň görkezmelerini ýerine ýetirmeýändigi sebäpli ýaragly konflikt, şoň tarapdarlary bilen organ işgärleriniň arasynda ýaragly çaknyşyklar ýüze çykdy. Netijede-de, buňa täze aýyplamalar bildirilip, we ýara ulanmakda bir adam bir ofiseriň amgonyň bir ofiseriň ölmegine sebäp bolmakda aýyplama bildirildi oňa on bir ýyl türme tussaglygy berildi indi şu zatlaryň özi hakykat bir kanunyň esasynda edilen zat bolup görünýär da indi munam häzir şu almazbek atambaýewiň tarapdarlarynyň bunu häzir baryp türmeden alyp çykmaklary ol eýýäm demokratiýanyň nähili işleýändigi hakynda uly soraglar döredýär şol meň diýjek bolýan zadym şo biziň ine Merkezi Aziýa halklarymyza ýaňky medeniýetine seretseň ýani Gyrgyzystan Gazagystanda mysal üçin şular ýaly zatlar bolup duranok. Bu gowulyň alamaty mi erbetliň alamaty mi bu başga mesele. E, belki şol gazak halkyny Gazagystanyň halkynyň aktiwlik görkezmeýändigi belki olaň hakykatdan hem şol e, diktator awtoritar rejim tarapyndan basyşlaryň basyşlaryň netijesidir. Ýöne Beýleki tarapdan Gyrgyzystanda bolup duran çakdanaşa ýüze çykýan aktiwlik, bulam Gyrgyzystanyň syýasy durmuşyna, ykdysadyýetine-de özüniň negatiw täsirini ýetirip dur. Halk o taýda bu çakdanaşa şeýle yzygiderli aktiwlik görkezip dur, käbir ana prezidentler öz wezipesinem ýerine ýetirip ýetişenoklar, aýdaly ine, iki müň on ýedinji ýylyň ahyrynda prezident saýlanan ine Soronbaý Žeenbekow eýýäm aradan, Iki ýyldan sähel gowrak wagt geçdi welin, eýýäm wezipesinden gitmäge häzir mejbur bolup otyr. Häzir halkdan gizlenip otyr. Belki oňam eden-etdilikleri bardyr. Sebäbi oňa-da häzir korrupsiýada-da aýyplama bildirilýär, öz klanlaryny wezipeleri çekmekde-de aýyplama bildirilýär. Ýöne bu zatlar kanunyň esasynda edilmeli. Suduň üsti bilen edilmeli, prokuraturaň derňew geçirmegi netijesinde edilmeli. Ýöne baryp, ýurduň häkimiýetini basyp alyp, çinownikleri ýenjip, türmedäki tarapdarlygam türmeden çykaryp prezident hem gaçyp gider ýaly edip beýdip edilmeli zat däl da men diýjek bolýanym indi meniň umuman şu zatlara birazjyk üns berjek bolýan sebäbi e, biziň ine garaşýan zadymyz bar türkmenistana da biz söz azatlygyny bermeli bir getirmeli günbataryň demokratiýasyny getirmeli zat diýip şu zatlar arzuw edýäris da ýöne şu içgin syn edýän welin bizem gorkuzýan zatlar bar. Näme üçin? Sebäbi ne biz ine ýaňa men belläp geçdim. Dä sähel şul oppozision liderleriň birini tankyt edýän welin eýýäm seni seni eýýäm ýençmäge, seni öldürmäge taýýar tarapdarlary bar. Olaň ulanýan sögünç sözlerini ýygy giderli aýryp oturmaly bolýar kommentariýa bölüminden hem, wideolaryň aşagyndan hem. Bu adamlar bilen hereketi nämäni görkezýär? Biziň hakykatdan hem adamlarymyzyň köpüsi Gynansak-da, bar içinde iki-ýeke düşünýänler, az, az bölegi bar. Hakykatdan hem diskussiýanyň, diskussiýalaryň tarapyny tutýanlar bar. Açyk çekişmeleň tarapyny tutup, akylly başly diskussiýalary alyp barýan adamlaram bar, ýöne örän az olaň sany. Näme üçindir, köpçülik özüni ýaňky ýaly gödek alyp barýar, özüni agressiw alyp barýar. Bulam nämäni görkezýär? Eger häzir biz şu ýagdaýda barak etsin häzir Türkmenistanyň içinde häkimiýet agdarylyşyny amala aşyraýsagam, ýöne halkyň edil şu häzirki syýasy medeniýetiniň derejesi bilen demokratik jemgyýet gurmaklyk gynansak-da, maňa özüme, mümkin däl bolup görünýär. Sebäbi biz şol geçmeli treýningi we geçmeli taýýarlygy henizem biz geçip ýetişemzok. Henizem biz şony häzir ýola goýup bilemzok. Esasy zadam şu söz azatlygy, metbugat azatlygy, açyk diskussiýalar, tankyt medeniýeti. Şu zatlar bize ýetenok. Ol oppozisiýa liderleri diýýänimiz hem adamlaryň aňyny manipulirläp, ýok bu zatlar häzir bolmaly däl, soň ýurduň içinde bolmaly diýip halky oýnap otyr. Halkyňam köpçüligi şoňa ynanyp otyr, ýöri dogrudanam bu wagt şu zatlar gerek däl bolaýmasyn, häzir nämä gerek, geliň, soň ýurda baramyzda edeliň diýýär. Ýurda baramyzda edeliň diýmek, häzir taýýarlyk görmäliň ol demokratik prinsiplere, ol demokratik medeniýetiň düzgünlerine. Soň baramyzda taýýarlyk göreris. Soň baramyzda taýýarlyk görmäge hiç hili maýam bolmaz. Şu häkimiýeti aljak, ele aljak adamlar ele alandan soň bu zatlara asla ýol bermezler. Şu taýda şol söz azatlygyna, açyk diskussiýalara, tankytlara çydamaýan adamlar erteki gün häkimiýeti ele alanda çydar öýdüp garaşmaklyk bir baryp ýatan baryp ýatan bir köre-körlük. Indi şu Gyrgyzystanyň hem içinde bolup duran wakalar şu köp zatlar şu taýda-da Gyrgyzystanyň içinde-de şu biziň arzuw edýän demokratik prinsiplerimiz doly işlänok. Şoň üçin hem yzygiderli durnuksyzlyk ýagdaýy emele gelip dur. Indi ýadaýyny alyp göreliň, Ukrainany alyp göreliň. Iki müň on dördünji ýylyň fewralynda şo taýda häkimiýet başyn, häkimiýeti Günbatara tarapdar syýasy güýçler basyp aldylar. Gön, gönden-göni manysynda basyp aldylar. Ozalky kanun esasynda saýlanan prezident Ýanukowiç hem ýurdan çykyp, gaçyp gitmäge mejbur boldy, Orsýetden gaçyp atalym alyp almaga mejbur boldy. Indi esasy sorag näme? Günbatara tarapdar güýçler geldi. Orsýet bilen syýasy, ykdysady gatnaşyklar doly diýen ýaly kesildi. Indi, indi näme boldy? Indi ekonomika, ykdysadyýet ösýärmi? Ýa korrupsiýa aradan aýryldymy? Ýa azaldymy iň bolmanda? Ýok, tersine bolup ugrady. Şu geçen döwrüň içinde, ine alty ýylyň, şu geçen alty ýylyň içinde Ukrainanyň ykdysadyýeti ozalkylary şol Ýanukowiçiň döwründäki bilen deňeşdireňde-de onlarça esse pese gaçdy. Syýasy ýaňky syýasatda-da ýa döwletiň ekonomik ykdysadyýetinde korrupsiýaň derejesi onlarça esse ösdi. Žurnalistleriň öldürilmegi, aktiwistleriň öldürilmegi ýaly wakalar onlarça esse ösdi. Şu iki müň on dördünji ýyldan ozalky ýaňky aktiwistlere hem žurnalistlere garşy edilen hüjümleriň statistikasy bilen iki müň on dördünji ýylyň fewralyndan başlanyp, soňky geçen alty ýylyň içindäki döwri alsaň, şoň statistikasyny alsaň, görlüp eşidilmedik derejede şol wakalar, şo ganly wakalar görlüp eşidilmedik derejede ösdi. Muň üstesine-de esasy gynandyrýan zat näme? Indi şu Pawel Şeremet, Oles Buzina, Olga Maroz ýaly žurnalistler öldürildi, ýani atly, abraýly, ady belli žurnalistler öldürildi. Şol ýaňky edilen hüjümiň hem günäkärleri şol ýaňky kast edişligi amala aşyrylan adamlaryň üsti açyldy. Indi şulary jogapkärçilige çekip bolanok. Näme üçin? Sebäbi şol adamlar ýaňky milletçilikli toparlara girýän adamlar bolup çykdy, şolaryň agzalary bolup çykdy. Häzirki wagt Ukrainada milletçilikli toparlara girýän adamlara elin batyrmak asla mümkin däl boldy. Şol güýçlerden häzirki wagt ýurduň häkimiýetlerem, prezidentem gorkýar, çekinýär. Bularam edenini edip ýör. Bulara garşy žurnalistler indi häzir tankytdanam gorkup başladylar. Sebäbi bular öldürýän, islän adamlaryny öldürip otyrlar. Olara-da hatda ine geçen ýylyň tomsunda şol Oles Buzina diýlen žurnalisti öldüren iki sany ýaş oglany milletçini sud edip dur, suduň zalynda sud sud edip dur ony. Şoň içine ýankyň tarapdarlary bardylar-da ikisini hem alyp çykdylar. Şondan bäri şolar erkinlikde gezip ýörler, edenlerini edip. Şoňa ne hä polisiýa şoňa täsir edip bilýär, ne sud täsir edip bilýär, hiç zat täsir edip bilmär. Muňa sesine şo Pawel Şeremet diýilýän žurnalistiň hem janyna kast edişligi gurnan adamlaryň topary, toparynyň üsti açyldy. Olaram ýaňky ýaly milletçilik guramalaryna degişli, milletçi guramalaryna degişli adamlar bolup çykdylar. Bularam indi sud edip bolanok. Bularam jenaýat jogapkärçiligine çekip bolanok. Şular ýaly wakalary näçe sanasaň sanap oturmaly. Bu indi nämäni görkezýär? Bir tarapdan şu döwürde Günbatar şol döwlet agdarylyşyny amala aşyran Ukrainanyň ýaňky syýasy güýçlerine ýardam berdiler. Siz bize tarapdar, bize tarap, biz bilen ylalaşykly syýasat alyp barsaňyz bolýar diýlen ideýa bilen. Bular hem häkimiýet başyna geldi. Indi şondan bäri korrupsiýa-da ösüp otyr, ýaňky ýaly syýasy öllür kastedişlikler hem häzir yzygider gitdigiçe artyp gidip otyr ony. Günbatardan hiç şoňa garşy bir çäre barmy? Ýa Günbatardan hiç şoňa garşy bir açyk çykyşlar barmy? Ýok. ýa sanksiýalar barmy? Ýok. Onda näme maksat bilen edildi? Demokratik maksatlar bilen edildimi? Ýa-da başga maksatlar bilen edildimi? Ine şu soragam ýüze çykyp dur. Eger demokratik maksatlar bilen edilen bolsa näme üçin o taýda onda şu demokratiýanyň ýaňky ýaly edip aýak asty edilmegine, basgylanyp oturylmagyna näme üçin onda günbatardan ozalky ýaly ýiti reaksiýa bildirilenok? Näme üçin häzirki häkimiýetleriň häkimiýet başyndan gitmegine ozalky ýaly çagyryş edilenok? Ine, şuň özi ullakan sorag döredýär. Diýmek, onda bulaň maksady näme bolan? Şu Orsýetden daşlaşdyrmak, Günbatara tarap ýüzüni öwürmek, soň oň ykdysadyýeti, häzir Orsýet bilen ykdysady gatnaşyklary, söwda gatnaşyklary kesildi, netijede-de ýurduň ykdysadyýeti weýran boldy. Şol alada goýýarmy Günbatar? Olam goýanok. Ine, şu zatlaram indi Belarussiýa bilen baglanyşykly wakalarda-da ýaňky alada döredýär. Näme üçin Belarussiýanyň içinde hemme adamlar mysal üçin Lukaşenka garşy çykyş edäýenok, oň tarapdarlaram bar. Sebäbi goňşy Ukrainadaky bolan wakalara syn edýärlerde, ýok bize olar ýaly zat gerek däl onda. Hawa biz biziň diktatorymyz, bu diktator ýigrimi alty ýyl bäri häkimiýet başynda otyr. Ýöne Günbatar nämäni talap edýär? Günbatar hem edil Ukrainadan talap eden zadyny talap edýär. Biziň ýaňky Orsýet bilen aragaşdaşyk gatnaşygyňyzy kesiň, ykdysady, syýasy aragatnaşygyňyzy doly üzüň, soňam bize tarap ýüzüňizi öwrüň. Hawa, bolýar, biz şony edýäris. Onsoň biziň ykdysadyýetimiz ösermi? Häzir biz, mysal üçin, dört ýüz, bäş ýüz dollar aýlyk alýan bolsak, ertir biz müň dollar aýlyk alyp bilerismi? Ýa ertirem edil Ukrainadaky ýaly bir ýüz, ýüz dollar, bir ýüz elli dollar alyp başlarysmy? Şo sorag, şo mesele ullakan sorag döredýär, ýaňky ilatyň köp gatlagynda. Bulam ýerlikli sorag. Sebäbi ykdysadyýetiň häzir elli prosent töweregi Orsýetiň bazaryna işläp duran bolsa, oň bilen hem gatnaşygyňy, söwda gatnaşygyňy kesmeli bolsa, Günbataram seň harydyňy alanok. Näme üçin häzir Ukrainaň harytlary şu taýda ýok? Günbatara gerek däl, Günbataryň öz bazaryny özi öz ýurtlarynyň hasabyna dolduryp otyr. Bulara-da bazar gerek. O näme üçin keseki bir ýurda öz bazaryny bermeli? O näme üçin Belarussiýaň harytlaryna öz bazaryny bermeli? Bulam öz harytlaryny Günbataryň özi, Ýewropa Bileleşiginiň özi öz harytlarynam bir özi neme etmeli, bazarynda satmaly. Şoň özi ýöne görnüp duran arifmetika-da. Şu zatlaram indi şol Belarussiýadaky bolup geçen wakanam häzir köp adamlaň şu gollamazlygyna getirýär. Şu zatlara içgin-içgin edýän adamlar aýdýar, bolýar diýýär. Biz indi diýýär bir demokratik diýen şygaryň hatyrasyna bolýar şu häzir diktatorymyzy aýyraly. Oň ýerine geljeklerem Günbatara tarapdar adamlar. hakykatdan hem şon ýaly şolaň koordinasion geňeş diýip döreden geňeşiniň düzümine girýän otuz bäş adamyň hemmesi hem günbatara tarapdar liberallar. Olar hem näme etjek? Orsýet bilen gatnaşygyny kesjek. Günbatara ýüzlerini öwürjek. Ha, ýüzüňi öwürmek näme? Onuň ykdysadyýetiň günbatara tarap işläp başlarmy? Seň harytlaryň alynjakmy? Alynjak däl. Olar ýaly syýasat ýok ol günbatarda. Maksat Orsýet bilen arasyny üzmek gutardy. Ine şu zatlaryň özem gorkuzýar. Meň diýjek bolýan zadym ine Gyrgyzystan meselesinde-de Günbatar bu taýda-da ikiýüzli oýun oýnaýar. Bir tarapdan-a şu taýdaky demokratik prosesleri gollan bolýar, ikinji tarapdanam ýaňky ýaly ine dördünji oktýabrda geçirilen parlament saýlawlarynda hiç hiç hili kanun bozmalar bolmady diýip ýaňky baran OBSE-ň baran synçylaram şol saýlawlary gollady. Yz ýany bilenem ine halk aýaga galdy-da ýok, Basyrysyzlyk boldy, galplaşdyrmalar boldy. Şo bolmadyk bolsa nädip bu iki partiýa tutuş parlamentdäki orunlaryň ýaryna göräýle eýläp bilýär? Ýurtda iki ýüz ýigrimi töweregi partiýa bar. Saýlawlara gatnaşan hem on alty sany partiýa bar. Näme üçin ol parlamentiň içine girmek üçin goýlan ýaňky çäk ýedi prosent edildi? Ýedi prosent ses almasaň parlamentiň parlamentden orun alyp bileňok. Şu partiýalaryň her biri azyndan ýedi prosent ses almaly saýlawçylaryň sesini. Ozal mundan ozal bäş prosentdi. Indi şuny hasam kynlaşdyrmak üçin şol soňky hökümet şular ýaly üýtgetme girizdi, ýaňky saýlawlar baradaky kanuny-da kynlaşdyrdy. A bulam demokratiýa garşy gelip durýan zada. Näme üçin şu barada Günbatar ýaňky sesini çykaryp, tankit edip, şu zatlary düzedenok, düzetjek bolanok. Ine şunuň bilen baglanyşykly biz ine geçenki gepleşigimizde näme üçin Berdimuhamedowa Birleşen Milletler Guramasy ýa OBSE ýaly guramalar tarapyndan basyş görkezilmeýändigini hem gürrüňini etdik. Näme üçin käbir beýleki ýurtlara gezek gelende bular sanksiýa girizip otyrlar? Aýdalyny Orsýetiň hökümetine garşy sanksiýalar yzygiderli girizip otyrlar. Eýrana garşy sanksiýalar girizip, Belarusiýa garşy häzir ine sanksiýa ulanjak bolup durlar. A näme üçin Türkmenistan, Türkmenistandaky ýagdaýlar Türkmenistandaky demokratiýanyň ýagdaýy, söz azatlygynyň ýagdaýy, adam hukuklarynyň ýagdaýy, ykdysady ýagdaý, bulaňkydanam has ýaramaz bolýyn, emma Türkmenistana gezek gelende bulaň hiç hili ses çykanok. Ne OBSE-den çykýar ses, ne Birleşen Milletler Guramasyndan çykýar. A şuň özem bulaň alyp barýan syýasatynyň näderejede adalatlylygy da, adalatlylygydygy ýa-da adalatly däldigi barada uly soraglar döredýär. Bularda, bularda-da tarapgöýlik bar. Bulara munda diýmek, Haýsydyr bir diktator şulaň oýnuny oýnaýan bolsa, ýa-da perdäň aňyrsynda haýsydyr bulaň bir öz maliýe, ykdysady bähbitleri bar bolsa, şolar ýaly bir hapa oýunlar oýnalýan bolsa, belki onda şony goraýandyrlar. Şol ganojagam bolsa, şol baryp ýatan diktatoram bolsa. Ýa aýdaly näme üçin bular ine Saud Arabystana batyrmanok? Adamlaň kellesini alyp otyrlar şo taýda. Orta asyrlaryň düzgünlerini ulanyp adamlaryň elini çapyp otyrlar, kellesini çapyp otyrlar. Sähel garaýşy başgaça bolsa. Näme üçin Saud Arabystana garşy bular onda çäre görmüyor? Emma käbir başga ýurtlara gezek gelende ýa bular iki paýly ýaly şo çäre ulanmaga zerurlyk ýogam bolsa çäre üstüne ýaňky sanksiýa üstüne sanksiýa girizip bir özlerini hamala bir demokratlar hökmünde alyp alyp baran bolýarlar. Şu zatlaryň özem Günbataryň şu iki ýüzli syýasatyny görkezýärde ynamy gaçyrýar. Käbirlerine meň diňleýjilem geň görýärler, näme üçin sen diýýär, Amerika zada gezek gelende gaty gazaply daraýaň zat diýipda. Ýa-ha Orsyýada zada gezek gelende, Belarussiýa gezek gelende o sen gaty daraňok diýip. Sebäbi aýdaly Orsyýet ýa Belarussiýa ýa käbir beýleki ýurtlar biz demokrat, biz ynha söz azatlygyny goraýas, biz ynha etalon boljak, biz ynha nusgo diýip aýdanok. Bular belli bir derejede özleriniň awtoritar režiminiň bar, özlerini awtoritar režimiň bardygyny boýun alýarlar. Özlerinde doly derejede kanun, ýa-ni demokratik prinsipleriň işlemeýänini bular boýun alyp otyrlar. Emma Günbatar näme diýýär? Günbatar biz diýýär, Günbatar ýurtlary, esasan hem Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň ýaňky öňdeligi çekmeginde bular näme diýýär? Biz diýýär, demokratiýanyň etalony diýýär. Biz demokratiýanyň nusgasy diýýär. Bizden öwreniň diýýär. A bizem indi şulardan öwrenjek bolup seredýäs welin, bulardan öwrener ýaly kän zat, zadyň ýokdugyna göz ýetirýän. Ikiýüzli syýasat alyp barýarlar. Bular özlerine bähbitli bolsa, gan ojak diktatorlaram goramaga taýýar. Äý özlerine bähbitli bolmasa-da, çydar ýaly ýerinde-de çydamadyk bolan bolup, sanksiýa üstüne sanksiýa girden bolup, zat edip, şeýden bolup, özlerini demokratik görk, demokrat görkezjek bolýarlar. Ýöne bu zatlaryň, bu syýasatyňam aňyrsynda Günbataryňam öz käbir dolandyryjy toparlarynyň bähbidi ýatyr. Ony gizlemeli däl. Şu dolandyryjy toparlary demokratiýa asla gyzyklandyranok. Demokratiýa bularyň elinde ýöne şygar. Öz haýsydyr bir maliýe, syýasy, e, ykdysady, geosyýasy bähbitlerine ýetmek üçin, şoňa eýe bolmak üçin ulanýan ýöne bir şygarlary, ulanýan bir instrumentleri, bir gurallary, şu demokratiýa diýilýän şygarlar. Ana biz şony görüp, şu zatlardan hem biz birazajyk alada bildirip hem men halka düşündirjek bolýan. Şularyň edýän oýunlaryny iki tarap hem göz öňünde tutmaly. Bir diktator ýurtlar näme edip ber, bir birden bu diktatorly ýurtlaryň arasyndaky tapawutlar nähili? Haýsysy has ýaramaz syýasat alyp barýar, haýsysy bir nähili hem bolsa aramrak syýasat alyp barýar. A Günbatar bular babatda nähili syýasat alyp barýar? Günbataryň bular babatda ulanýan syýasaty dogrumy, adalatlymy ýa ikiýüzlümi? Ana şu meseleler boýunça oýlanar ýaly gaty köp zatlar bar. Ana şu zatlar barada biz oýlanmaly, öwrenmeli. şu Türkmenistanda ynha biz, haý ynha biz barmaly, haý agdalyşyk etmeli, haý demokratik jemgyýet gurnamaly diýip ynha gygyryp otyr. Şolin elementar zatlar bar, şu öwrenmeli zatlar şu meselelerde. Şu zatlara göz ýetirmän, şu zatlara düşünmän biz häzir bir demokratik jemgyýet gurjak bolsak, soňy illýuziýa bilen gutarýar. Men ana şoň üçin şu zatlary men deňeşdirip zat edip gürrüň edip otyryn. Şu Gyrgyzstanyň ýagdaýy bilen, wakasy bilen hem baglanyşdyryp, ýa Belarussiýadaky wakalar bilen baglanyşdyryp. Umuman ine şu günki bir men şu soňky wakalara berjek synym şulardan ybarat. Ýöne bu meseleler baradaky gepleşigimizi, analizimizi biz ýene-de geljekde dowam etdireris. Sebäbi wakalar ösüp üýtgäp dur. Ýöne şu günlükçe üns berip diňläniňiz üçin köp sag boluň.